Tot destin burlat, lo gal de la Giroleta o viro e reviro com un bèl diable dins las ventadas de l'auta, mentre que las campanas de la glèisa tindon un pesugament. Es l'auta negre, mormolhó Benazet de la Baquièira. Lo cèl e lo mar comal son a men autres. E cadun de tremolar de freds e de pòur. Sus la plaça de la Bruguièra an butat las carrètas dels mercadiers e tres o quatre soldats tenon las pòrtas del fièiral. Los burgeses an afermat las fenèstras al dessús de las alèas cubèrtas per pas mancar res de l'espectacle. Mas d'un maisèla de gironas serrits cambé las cendras escampilhadas per l'auta, lo drac nos prendrà totes en dintrant pel nas. Aquel dimenge l'ostalariá escofla. e lo curat deguèt romegar pera bèla plaça per montar en cadièira, tant tot lo monde èra sarrat sul banc coma de salsisas e d'unes sietats sul quite pasiment. E per parlar de salsisas, Laubergo a vendut lo mendre plec e tròç de pò que li demorava. Lo monde son venguts de tot lo país per se regaudír coma se deu de la justícia divenca.

Son agach se tsa perdut d'un briu sus la debés de l'auregués. Darrèr las nivols acato la montanha negra d'un linçòl gris. Non s' farà pas lo plaser de suplicar aquelo garçon rondinò albant lo bièlh, veiretz que dirà pas res, que cridarà quitament pas. E un boscatièr pus luènh que li lança, Bah, de qué te pòt far, siòs sord com un pairòl. Lo pichon grop s'espeta. Lo clèr Bernat Montagno s'avança sus l'espon. L'agach crane, lo pichon sorire als pòts de lo camago plamal son plaser, nimai la corona sul cap. Pòrt lo vestit nòu de sa cargo novèla, simbòl del brabafugament qu'a mès a plegar l'interrogatòri, lo procès e la sancion en quitament pas dos meses. Fin to la populaç amb Eluèlh que lusís. Lo tambor redoula e dins un silenci de glèisa sa votz monta nauta a se trucar contra las parets del castèl. A totes! Aquel 29 deth julhet de l'an de gràcia 1485, Perun Galibèrt, aicí present, fenna de Choan Galibèrt, ditz lo batièr, es liurat a la justícia dibenca per aver doblidat los comendaments e los precèptes de la sabiesa e, obesissent a las persuasius e rusas del diable per l'atzuda de poisons, de pòsca verenosas e de paraulas magicas, faguèt perir mantunas personas dels dos sèxes. Per vengança, n'empoisonet maites e mai bestials, balhant lo poison per sa mò o fasent donar, quitament amb la promessa de garreso. Faguet tombar en folia e redusiguet mant un òme a l'estat de bèstia en invocant lo demòni Barrabat, en lo sonant a son ajuda e en li rendent omenatge. Sos crimes son innombrables e pla probats.

Las femnas las sentissián aquelas causas, tant qu'avió lo seu òme per la téner rai, peró no fasió çò que calió coma calió, e degut ne pensabó pas res de mai qu'un autre. Mas un còp que son gal se n'anèt, la galina podió pla dançar coma volió. Sabi be ieu çò que se pensava mon marçau quand l'abesio passat tot au pimparèla. E que te veni crompar deus e que te preni de novèlas de la tieu mameta? Un ofènt a deu baissar los uèlhs. S'ai agachàt mos esclòps tota ma vida es pas que los trobavi polits. Su nòme lo Tsuan Galibèrt l'ai plan conegut, eh! Put sobe me faguèt dançar qualques còps per la Sant Tsuan. Un brave, un que trabalha, qu'a las mas fòrtos e seguros qu'an pren sa pigason. Pas un ibroniàs com Mumu Marçau o te pòdi dire. Aquel aquí es pas el que me farió lo plaser de tombar malaut e de ne crebar. O diguèri be, ieu a l'epòca qu'un gran e bèl omenàs com lo Tsuan podió pas se trapar lo mal tot sol. Qué lo que nos potingàbo totes e que sabió cossí aparelhar las èrbas, l'aurió be degut saber sauvar, non? Segur qu'es ela, aquela venduda al mal, que l'empoisonèt. Un òme qu'es era patza mai meritada, ela qu'era patz del país. Como se i avió pas pro fennos como cal en çò nòstre. Ai fach çò qu'ai pogut, ma pauro filho. Ai essachat de lor explicar, de lor dire qu'ères uno buono crestiano, qu'as pas pro pecats en tu per emplenar lo trauc d'un agullho. Mas m'escutèro pas, tot curat que soi. Quel lhòc alcun e te prenguèro tu, que siòs pas d'aicí, tu ambe un pauc tròp de jòio dins l'uèlh, tu qu'aurieu volgut o pietadós o aprèp ton malastre. Ah, que te sabieu trobar quand qualque fèbre los prenió e que lo pichou darrièr bramava per las dents! Que te parlava un suau quand fasiós las tisanas per la mameta que patissió un pauc tròp sur la fi! Quantes còps te soi anada cercar qu'un enfant veniá sietat o que l'un o l'autre aviá la cama que li cachava. Mas ongan tot se passèt de travèrs. Auriá sufit que lo cèl dure un pauc mens o que l'aiga de l'agost nos prengue pas lo pont, aquela banda de coloms auriáu pas començat a parlar de Marcomal. Quand las fedors de l'armand de la ròca petèron de qualque chadre, comencèri a los ausir mormolhar dins ton esquina e me dire lo teu nom a confèssos. Lo passarà, lo passa totson, me pensèri, mas pas aquesta annada, lo passèt pas. Quand trobèro la monaca de ta filha dins lo bòsc de Montau, se pensèro que maliciavos la lenha. S'avieu trobat la d'un autre se serieu pensat qu'una droleta se l'ère perduda e la li aurieu quitaument tornada a portar a l'ostal amb un gran sorire. Per qué calguèt que siá galada de la tia dròlla? Qué te'n sabi ieu d'aquela d'aquí? Res, e mai mensauti. Brèish o pas, es totson plat polido, tè! De bravos cuèisses plat montados, te l'arieu plat atrapado dins un bartàs. Las bèus res de milhor per la causa. An passat l'atz de far lor semblant e coman los tudèls poscoses, pas brico besonh de las pregar o de far la pantomina. En fin çò diso, ieu sortit de las filhas publicas fin finala. Ça que la tanca ne crama una l'aurieu poguda causir mens agradiva. De gorros ambe de mores d'estatuas n'avèm tantas que sabèm pas mai ont las claure. Remarcaràs que son totson las mai graciosas que se'n van çò al covent, çò al lenhièr. Diu e Satan se fan pas cagar avall. Al nom de Diu me complieu, cinc ans cèls i tròbi ieu, dus als pès, tres al cabés, Nòstre Sénher al mièses mes. M'a ditz que m'endormiguèsse, que sa volontat se faguèsse, que me farió bona garda de mon còrs e de mon arma. Ò mon Diu me brandi, ò mon Diu me randi, ò aquò's pla vertat, ai vist son flanc picat, son còr sagnat, son pè clavelat, son sang ratzat e son front coronat. Qu'a sauprar aquelo rasou, qu'a la dirar cinc còp lo tsour, tres còp l'an, aitant fins a l'ora de la nòstra mòrt. Amèn. La femna, la qu'es estacada, plora. La mama e la besina cridon de causas, sabi pas perqué. Popar ri sambe los autres, compreni pas tot alara cridi, Amor la breissa! Ieu tabé. La qu'es estacada es la que me venguet veir a l'ostal quand avioi lo mal de ventre. Cresi qu'èro ela. Me soveni pas pla perqué avioi lo cap que me dolió e qu'i visioi pas clar. Belèu n'es un autre qu'aquelo a lo pel curt. Me demandi perqué ploro e torni cridar Amor la bruèisson e va de retrò. Coneissi pas aquel mot mas es amusant. Tè, Mossio lo curat li pren la man e li parla doçoment a l'aurelha, mas elo dis pas res. La populaça brama tot çò que sap. Sus l'empont, lo senhor Antòni de Lautrèc m'espia. Coneissi lo seu umore. Lo cac en qui contrui coma ce que deu far coma se tot es plat engut dins la siomòga antada de fèr. Quin annada de mèrda! Lo frech que vòl pas partir, tres o quatre bacos de tròp manchados pel lop, los tirolanos del Bernet qu'avèm pas sabut atrapar e una petègo que s'estrigossada per totes los ostals de la Bruguièra tot lo mes de Cenièr. Quanta qu'o vòl pas far! Sabivi ieu, tu sargent que soi, paure soldat sen clòsc, çò que val la confessiu de la peruna. Si ei zorós a te far malmenar, cramar, tòrse, picar, plantar, a suplicar, a bramar, a sonar a la tudo de totes los sants del cèl, a plorar dus còs a una dolor que coneissos pas, dus còs a la quito rasor que finirà per te daissar solo comòtsamai. Joana d'Arc, çò diso, acabèt elo tabé per dire çò qu'on li demandava. Tota santa qu'èra, e mai besizitada per l'quiter cancèl Miquèl. Aitalés tot aquel brave monde, nimai un cò enrabiat. Quand lo sang lor pren lo nas e que la baba lor nèga la boca, te lor cal balhar un tròç de carn fresca per los apazimar. Si que non, s'acaba totson per qualque revòlta, forcas a la man e un vintenat de paurós putas que se fan estirar lo còl a la dintrada del castèl, o que s'anaràn crebar dins lor pisa a la cadena de las galèras. Marta venguèt dire cossí aviá vist la Peruna tocar sas fruchas a la broa del camin e que las aviá trobadas poiridas una setmana aprèp. Sabi pas tròp se la fen lo galibèrt e je ne brueis, mas se vendèt pas son arma mai car que lo poder de fa poiri las pumos, s'es pla facho enganar. Anem, que la cramen, baste qu'aquel rambal s'acabe. Sabi pas dempuèi quora ei pas dormit. Qui no pas çò terrible? Es ela, ela que nos portèt lo malastre, entre lo cèl, las aigas, la malautiá? O sabioi plan ieu que lo marcomal se passejava, e lo curat cufle de sos libres que nos disiá que tot èra normal, qu'èra sonque un ivèrn paurete? A tròp saber de causes ònt ne leve fiòt. Lo mal es lo mal, nosautres los païsans lo reconeissèm quora lo vesèm. Bon, segur que pel pont de Fust o del Còdol, lo faguèri tomba ieu qu'avieu pas pro estacat la barca que s'anèt espotir contra los piquets. Una asenada, Degus o saupet pas, urosament. Soi un brave òme, cal far pas jamai d'error. Que pòt far que l'aguèssu acusado a ma plaça? Cramado per cramado, un pauc mai o un pauc mens, per el o cambio pas res e per ieu, l'apasiment que torna. Acabado la pòu de veir los soldats sus la pòrta, Soi un bon cristian, e Eloi no carronha de brueisses. La van cramar e tot se'n tornarà dins l'òrdre natural de las causas. Ai mandat lo dròlle me crompar tres barricos de vi d'uèi matí a Lautrec en catastròfa. Tsamai de la vida ai pas vist tant monde dins la Salo Granda. Las cambros son totas afermadas dos còps lo prètz, las que dònan sus la plaça, tres còps. Per téner la sala, ai demandat a l'Enric e sas dròllas de me venir atsudar. Coma se l'odor del lenhièr abenit lor donava o talent, mancha que mancharàs! Lo Benazon a inventada una bona, la Peruda, diguèt Alborèl, sus l'aire de la giga del cibadièr. Tota la vila la cantotza! Sabi pas pla a qual faguèt tant de mal que l'acramen, l'aperono galibèrt, mas Milo Diu te pòdi dire qu'a nautre, quand te vesi la moneda que dintra, nos fa bravament de be. Ò, mèstres, dins las entralhas del sòl reinassus las trèvas, Sul paradís del fol, ses princes de las tenèbras, Ò mèstres d'una tèrra de dòl, ò mèstres d'un monde de fèr, Vos azoram, Satan, Lucifèr, senhes de lifèr. Ah, mèstres de l'escur! Los besi totes aqueles braves piòts, Qu'al nom de Diu e de la puretat S'alastron dins lo pecat. Sentisi tot aquelos armos se negresí tant coma la pel de la peruna Galibèrt tre que lo fiòc li rabastinarà las cambos. Aquí lo Bernat Montanha, que la torturèt per orgulh del poder, te lo presenti a tu, Lucifèr, drag dels drags. Per la Mart que l'acusèt per gelusió, te l'amèni, Beemòt. Alban lo bièlh qui s'espandís dins la luxurio en agachant las cuèissos aquelo maluroso serà per tu, Asmodèo. Lo quite senhor Antòni de Lautrèc que la faguèt condenar per pigresa, tant ero aisit de cramar ino innocento per apazimar la populaça, lo prendràs tu, bèlh Fegòr. Lo patron de l'ostalariò, lo nas dins sos sauces, cofre d'avaricia, que se demanda quina car l'odor del legnier farà lo mai tifo-tafo a sa partica, te lo balhi, maman. Per tu, Belial, traparàs be de qué fa dins totes los que cridon lor colèra. E Belzebut asson que a sau finala auberga per trobar la golardisa. Un sortilègi, basta, per que fa. Daishar córrer la natura umana, la bestiesa, la pòur e la coar dieu los menarò se negar totes sols dins la sornura del fangàs e ambe lo sorire.